Hi, enw fi di Arian, dwi'n 24 oed a dwi'n byw yn Afon Wen, Pwllheli. Dwi'n reit sporty, licio ffwtsbol, rygbi, netbol. Party tricks fi, dwi'n gallu dryglo chdi fach a fedra neud y diablo. Petrified o spiders, dwi'n absolutely petrified. Pam dwi single? O, oh, cwestiwn da. Methu ffeindio rhywun sy'n gwybod sut i drin hogan yn iawn. Dos am llawer o hogia rhwng Pwllheli really yn gwybod sut i fynd ag enod am dates. Taif fi yw tall, dark and handsome. Ffynnu, maen nhw'n gorfod bod yn ffynnu. Gawn ni weld be allwn ni wneud.
Ia, enw fi di Sean, uh, Dwi'n dod o Rhosysa a dwi'n 25 oed. Dwi'n ofyn am speiders. Y match perffaith i Arianna 'lle. Disgrifio fy hun fel person outgoing, easy going, hawdd i gael laff efo. Dwi 'di bod ar dipyn o ddêts, do, dwi 'di bod lot. Dwi'm yn mynd i ddeud faint. Felly be 'di teip Siôn? Dwi'm yn licio nhw'n rhy dal. Hogan. Maen nhw'n gorfod bod yn barod i jyst wneud pethau spontaneous a mynd i rywle, pryd bynnag. Gen i un peth sy'n creepio bobl allan weithiau pan, pan ti'n mewn parti, jyst uh, gallu clicio jaw, nes i dislocate yn jaw unwaith, dwi'n clicio fo.
Difyr iawn. Dyna ni wedi cyfarfod Siôn ac Arian, ond be fasa nhw'n neud ar y dêt perffaith heddiw? Swn i'n licio mynd i i Niagara Falls. Swn i'n licio neud activity, wbath fun fatha go karting ne t'o paintball t- sa paintball yn cweit cwl efyd. Swn i'm yn galw fy hun yn romantic ond yym gwella bod bach yn softie. Swn i'm yn licio rywun sy'n rhy Cocky ac yn arrogant. Cocky.
Habit, dwi ddim yn licio mewn ddyn. Um, mynd ar ffôn nhw gormod. Yr ei sy'n creu gwynaf nhw. Yn drwyddo fi. Be dwi'n ddisgwyl? No idea. dwi'n yn gwybod beth da gyfeithio. Dwi'n mwyn fydden ni yn mynd ar y tren. Neu uh, mynd am fish and chips a wedyn ni cydwalwyd ydys am ice cream.

Exciting. Diddorol. Na, ond ês. Dwi'm yn un am y droi ffwr o challenge bach de, so... Na, na fi chwaith actually. Gwel be' nawn ni. Bydd o'n ffyn. Bydd!
Fydd o'n hwyl i ni, fel gwylwyr. Tybed be' 'di argraff gynta'r ddau o'i gilydd felly? Ma'n ogyn neis, ma' lot yn ogyn iawn. Del. Dwi'm yn gwybod be dwi'n teipio ar y funud de ond ella nei di newid hynna i fi. Dwi'm yn cofio sut berson oedd hi na'm byd yn ysgol cos wel deg oed oeddwn i ond ie dwi'n cofio gwyneb hi. Dwi 'di byw mewn llwyth o lefydd eniwe so swn i'n probably nabod rhywun eniwe sort of thing ond ella fod o ella fod o'n ffêt. Ar ffawd o wneud dares ar ei dêt cynta? Roedd nhw'n briliant.
Dwi ddim yn disgwyl. Ac mae'r disgwyl bron ar ben. Shwmae, be di hwn ta?
Iawn, oce, let's have a look. Yym. Does dim bwyd mwy rhamantus na gweld person yn popio cwestiwn i'w gariad yn gyhoeddus. Heddiw bydd pobl ar y stryd yn siŵr o wirioni wrth i un ohonoch chi ofyn i'r llall eich priodi.
Mae hyn i gyd i ddod ar y lle heno. Oh my God! Yn gynharach yn Dêr i Garu fe gafodd Siôn ac Arian glywed eu dêr cyntaf. Heddiw bydd pobl ar y stryd yn siŵr o wirioni wrth i un ohonoch chi ofyn i'r llall i'ch priodi! Oh my God dwi'n nabod pobl yn fama! Dwi'm yn nabod neb 'ma so... O'n i'n byw 'ma!
Agor y bocs felly. Iawn oce.
Open it. O modry. O lyfli. O.

Ooh, eto. Here we go. Mm, here we go.
Ti'n barod? Ti'n siŵr rhan? Dyna... Nesa, byddwch chi'n prynu rhywbeth mewn siop, ond yn dychwelyd yr eitem mewn cyflwr ychydig yn wahanol yn fuan wedyn. Mi fyddwch chi'n benderfynol o gael eich arian yn ôl. O, mi'n o ffain, fedrwn ni, na. Gem.
Gem.
Gem? Gem? Gem. Na i diffyg Mae'r ddau wedi dewis eu targed. Y becws.

Siomedig iawn, y ddau yn gyndyn o fynd y cam ychwanegol i wylwyr y lle, ond o leia bod nhw wedi cael eu harian yn ol. Dim teimlo bach yn gummy amdano fe de? Teimlo mor ddrwg ie? Ond o'dd hi'n ddynas mor neis. Fel arfer y rei o'n di Dychwalu diwrnod i. Ond nid da lle gellir gwell. Dylen ni di mynd o hwnna lot pellach dwn. Don. Unwaith nathon ni yy o na nathon ni ffeindio allan bo' i di mynd yy o i di ffonio suppliers a ma' i di mynd yn boncyrs so ma' wnna'n neu' ni neu' fi b- teimlo bach lot gwaeth dwi wir. Supplies!
Ac ma' na fwy i ddod. Felly, ydi'r ddau ma'n dod ymlaen mor dda ag mae nhw ymddangos? Yy ma' det yn mynd yn rili dda mo'n hwyl yy yndi ma'n rili dda. Dal 'im yn siŵr iawn os mae'n tape fi ta be' so. Yndw, dwi yn dod i nabod o, cos dwi'n dod i weld sut mae'n dilio mewn gwahanol situations a pethau fel 'na, a gweld sut mae'n teimlo dan pressure. Mae'n torri bob un boundary i lawr yn syth. Ffordd lot haws i ddod i nabod pobl. Dwi'm yn gwybod i- eto os oes 'na sbarc yn beidio. Mae'n fach yn fuan 'fyd, dwi'n meddwl. At y trydydd dêr felly.
Here we go. Here we go. Mae'n anodd gwneud arian drwy fysgio, mae hi'n anoddach fyth gwneud arian gyda un person allan o diwn a'r llall yn chwarae air gitar. O, gawn ni weld sut fyddwch chi'n ei wneud ar y stryd heddiw. Byddwch chi'n canu eich caneuon eich hunan. O, gei di wneud eich gitar na i canu? Iawn. Dwi, dwi dda'n canu ddo. Iawn, cŵl.
Siôn yn hyderus. Falle yn or-hyderus?

Beth yw atan ni yn canu? Mae'r dates mwyaf rhyfedd dwi'n rhaid bod ar fy mywyd. O ran hwyl dwi wedi cael amser da, ond uh, dwi'n gwybod o, o ran, ar, o ran uh, match lle. A buan iawn y mae hwyl yn gallu troi'n hunllef. Ie, ie.

Wel, ella barod i gael gormod o hwyl. Felly sut brofiad oedd dod ar Deir i Garu? Rhyfedd.
Thanks!
Dwi'n meddwl dwi isio byth neud un byd fel hyn chwaith eto. As in... O oce. Diolch.
As in as in yy y pranks a pethe. Ond allwn i ddim gorffen heb drio. Dw a dw dw dw.
O'n i'n beth? Deir bach ar ol.